'Na griw o ffermwyr ifenc. Nawr te Irwyn, wyt ti'n um, ffermio? Wyt ti'n neud llawn amser? Ffermio ddydd i ddydd adre ar y ffarm. Ie? Yeah. Mm, mwynhau.
Yn y tywydd o'r ma? Ie, yeah, yn y tywydd o'r, yn hefyd, ti'n bod, mae rhaid ti fynd trwy'r gweitha i gael y gorau. so, yeah. pan, pan mae popeth yn mynd yn iawn, mae'n ma, ma job yn bleserus iawn. Ys Galifantan to? O, laps uchel oedd hi. O'n i methu deall y mwlsyn. Mae rhein yn clebran dros Gymru ac... Wel, siwmai, bore da a chroeso i Radio Beca. I gychwyn, mae 'da ni raglen newydd sbon o'r enw Browland a Beca, ac mi fyddwn ni yn sôn am reilffordd o Gaerfyrddin i Aberystwyth, newyddion steddfodau lleol, eitemau gan bobl yn eich cymunedau chi, newyddion papurau lleol a trafodaeth ar dafodiaith. Chimo, Browlan, Clebran, Rax Jibiders, Willy Bowan, Godachan, Owys Wes. Helo!
Ni yw Parti Llefaru Iau Ysgol Henry Richard. Dyma'r dau llefaru blwyddyn saith, wyth a naw, yr Urdd eleni. A oes heddwch? Da ni wedi bod wrthi ers wythnosau. Bob amser cinio.

300 o bunne a mae'n ist- yy sioe gerdd yym un- unigol 'de yn Steddfod Bont heno a hefyd y cyflwyniad dramatic unigol fi'n credu bo' nw'n gystadlaethe rhedeg ochor yn ochor. Eirin cyflwyno dramatic. pobol yn y stiwdio fan 'yn sy isie neud sy isie ennill y cant. Yn y ddawns fyddai yno. Mae gŵyn fydde fe.
Mae Gwydion Rhys a Lisa Marged yn priodi heddi. Mae nhw wedi anfon cyfarch mewn to ni fan hyn i Radio Beca. Bob lwc i chi. Ond mae deryn bach wedi gweud wrthai mae Hugh Bryant yw'r gwas priodas. Ww, felly na gyd wedi yw uh, bach o

Beth dy farn dde, ma raid i fi fod yn onest, yw Bessie's yn Cwm Gwaun. Ti di bod lawr i Bessie's, Irwyn? O ie, odw, odw. Na, na, wi wedi bod i...
Ti di bod lawr? Na, na, na. O, bois, i chi ddim yn byw, ma raid chi mynd lawr i Bessie's. Na gy sy na yw ystafell lle tân, llun y Cwîn pan oedd hi'n rywbeth fel ugen, llun rhyw dywysog Edward, yr hatsh a'r mits a... Ie, be chi moyn, a ma'r jwg yn do mas. Jwg yn do mas. A mae'n mesur y cwrw 'ma, t'bod, sy'n gofyn am dou beint, mae e'n dod a bwmff, ma' fe'n mynd fewn a bwmff, ma' fe wedi sortio yn union. Ma' fe'n lyfli lle i chi fynd am drip bach, ond... A mae'n cofio chi hefyd. Mae'n cofio a mae'n gwybod yn union. Mae cof aruthrol 'da hi.
Jonathan Edwards sydd yma, Aelod Seneddol Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Ond neges cyflym i ddymuno'n dda iawn i Radio Beca ac i ddymuno pob llwyddiant ar gyfer y dyfodol. Diolch i Radio Beca. This Facebook thing is ridiculous.
Beca'n galw heibo, cyfle i wrando ar gyfres o bodlediadau ac eitemau newyddion o wahanol grwpiau yn eich cymuned, megis clybiau ffermwyr ifanc, corau, grwpiau drama, clwbiau chwaraeon, capeli, eglwysi, pwyllgorau adloniant a llawer llawer mwy. Felly tiwniwch mewn i Beca'n galw heibo. I ffindio mas be sy mlan. I gyd ar eich cyfer chi ar Radio Beca. Shwt wyt ti, Meinir? Iawn, diolch.
Bore da. Wi ddim yn mynd i weid den, nhw, achos mae Meinir ffermio yn ddigon i unrhyw un, ti'n bod, sydd yng Nghymru. Ti'n edrych yn hynod o smart. Wyt ti ma yn ffilmio neu ti'n ei rôl arbennig heddi? Na, dwi'n yn ffilmio heddi. Het ychydig yn wahanol, cadeirydd uh, Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gar. Waw, ma' hwnna'n dipyn o anrhydedd yndyw e? Mae'n anrhydedd enfawr i fod yn onest... Ydyw e? ...achos yym dwi 'di, wel, dwi 'di bod yn aelod ers bo' fi'n un ar ddeg mlwydd oed a ma'r profiade a'r cyfleoedd 'ych chi'n ga'l allan o'r mudiad yn anhygoel felly ma' bod yn gadeirydd dwi'n rili rili falch bo' fi 'di ca'l y cyfle i wneud ac yn ddiolchgar i bawb am y- eu cefnogaeth dros y blynydde. Gorsaf radio newydd yn y gorllewin gwyllt, Radio Begach gorsaf radio chi.
Os ych chi'n lico be chi newydd glywed, wel tewnwch mewn i'r dyrnod darlledu nesa. Shwt ma gwrando? Wel ewch i wefan Radio Beca. Welwn i chi na!